Hello chubai vek ula hei tun tuma hian in Tripura Agartala ka zuk zing tuma ka hmun tlo ka ron hruai le don cheu a a dumbur lei kan ti hi ka kal ve chak em em mai a ma ro chu Agartala tang hian dar kar li tlan ani a chuwang chuan in ka hu phur ang reng viau mai a zing kar ah kan han chhuak a hei tah hian in a hei kan hmuh ang hian in Aw, tirta muk a lo kan thleng der a, hei hi darkarli hnu ah kan thleng a ni, hetlai motor tlan rawn phal tawh lo a. Hei tirta muk ah hianin khaw hrang hrang atanga a bul hnai vel khaw teh reuh teh teh ho tan khanin mela khatiang hun khan lo siam thin a ni a. Hetilai hmun ah hian lo siam a, marawh chu hei kan va thlen hi chuanin kan va thlen ni ang hi chu a tawp a tawp dawn ni ang kha lo ni tawh a. a trend hi chu lo in phur haw lu lu tawh hlawm a ti hianin kan va kal a hei a lu chhuak khan tam em avang khanin motor ken lu khan phal tawh lo a chuvang chuan ke in kan han kal a ni a a tirta muk atang hianin dumbur lake kha dar kar khat a dar kar khat te ka kilometer khat vel la kal ngai dawn ni chu ti hian ke in kan han kal a a hlal tuk lo nangin a dar kar li vel kan tlan tawh a ka chah avang reng viau mai a hei ti hian kan in sul pel nawk nawk a Kawng sirah te hian stall te reuh tete an lo siam a, then chu an lo inthiat mek a tiang vel kha a ni a, then hi la kal mek te an awm bawk a, a chhan chu an tirtamu kan mel la neihna hi a hmun nuam em em mai a ni a, amah erawh chu kan sawi ta ang khan hei thin tlang khaw te tak tete ho tana an lo siam kha a ni a, tian kan han kal ve mawp mawp a ni a hei, then te chu an lo in saseng lam a ni tawh a, stall hrang hrang kha te hian an lo siam a ti khan thil tawm tak. takin an lo sell thin hei hi a tiang thing tlang mi ho te tan hi chuanin man hla em em mai ni hei a thil a tlawm a chuang chuan min kal hnem thei em mai thian hoin kan kala a kan thian hoi pali kan nia ti hianin kan han kala an mela neihna hmun lai te pawh kan kawh hmuh chunga ti hian kan phei zel a Kawng sirah te hian tiang aiin an stall teh ang kha an lo siam vek a, ama erawh chu an lo ṭhiat ṭhen tawh ka tih kha aw ti hian a motor lun phal tawh lo vang khanin keiin kan han kal a, heng thil zawrh ṭhenkhat te chu kha an la leh zuai zuai a, aw khu ti lamah khawn a ni a, ah an mela neihna hmun chu khu lui kha khu ku dumbur lek nen khan a inzawm vek a, ama erawh chu. a dum bur lei kan kal na tum na tak kha chu a ala hla ang reng a ka sawi ang hang kilometer khat vel a tla kal kha ngai a khatarang pawh hang ke la kal angai leh dawn a ni hei hi an mela neihna hmun khan khu leh an zawh zui mai a an che top ang reng tia mai vai ho hi ke kal ke longa kal ta toim tong te pon tam viau mai hei khwanin a hmun khu an lo in la zar pharh nasa mai ti khwanin khu an mela khu ti lam hmun khu ni a Zu kal ve pawh chak awm viau mai a, Mar aw chu kan kal tumna ber kha dum bur a nih vang khanin ah khutah khut chuan kan kal ve ta lo a nia, Mar chi chhak lam atang hianin ka han thlir a, an lo la tam khawp mai tihian stall hrang hrang kha an lo la in ah set up vek a tikhan an lo la zuar luih luih mai a ni, mi tam tak la kal khan awm a, Mar aw chu ka sawi tan kha a tawp a hnai tawh a, a then hi chu an in thiat tawh a ni aw, kun la khat tha khawp mai, hei dum bur lake kan thlen hma a nih a, hei a kan hnai tawh a, a lo. Fai thianghlim tawh khawp maia kan thleng ve tep tawh a nih tahin amaru chu ke na kalna tur kha a la thui avang khanin a bawithlak em em mai a ke kha chuanin hei tuna melan neihna chu kilometre khat kan kal der tawh a hetarang hianin la kal deuh hrep kha ngai chuvang chuanin hei engtin nge kan tiang ute rilru kha hah tawh deuh a ni ama rawh chu hetah hianin pick up kha lo enge service khan lo awm ve heta va kal lo khur tur keini pawh hian hnungah hian tihian kan han chuang a vai ho nen kan han chuang kan in hnawh a heta tang hianin enge hemi kan chuan na man te fair khan rawn khona ti khanin kan in phur phe ni ti hianin Hei tian ka han tlan vang vanga kan kaltumna kha then ngei kan duh bawk sia tla hei chawhnu lampang her a nih tawh a duang chuan kan tlai tawh zing zing a chhuak kan e darkarli kan tlan tawh a ka tih tawh kha chu tichuan hei dumbur side kha kan han thleng a hei bazar khan lo tam khawp mai a chuvang chuanin hei haw lampang haw thingtlang khaw hrang hrang ka tih tawh kha kha ho te khan an haw tur khan in long kham do buk ve nasa lutuk a chuvang chuanin a rush lutuk a ni aw kan zuk chuk tha te pawh khan lo la awm nuai la an lo awm nual la chuvang chuanin long pawh kha long leng pawh kha lehkha tiang an speed boat te an siam engine ang chi te pawh kha duang kha hmuh tur kha vang viau mai a duh kha thlan theih lo a kan zuk hmuh tur te pawh hi kan van nei viau kan chang tawk a ni chuanin hei kan zuk thleng tha a Dumbur Lake ah chuan kan kal anga chuan resort lamah kan kal ve leh dawn a ni chuan hei hi hei a lawng hmun lawng chawlhna hmun te khan nia tihian hei thingtlang ho hian lo book fek tawh a an a seat hi full tawh em em hlawm a chuvang chuanin ah a ruak ang kha zawn ve kha a ngai a chuvang chuanin hei ah in vai ho phei chu an in chu nasa bawk si a chuvang chuan keini te pawh kha zah lo thei eh zah zah lo chhuah a zuk in nawk ve tawl tawl kha a ngai a Chuvang chuanin kan chang ve hram a ni. Ama erawh chu kei phei chu a chhung seat ang kha ka chang tawh lo leh nghal a, kan han chuan dawn phei chuan hei a hmawr lampangah khan thutna kha ka chang ve tawh. Ama erawh chu ka kal tum dan nen kha chuan hei a fuh ka ti a, lai velah khan vai ho karah khan thui lam chu engmah kha ka hmu fiah thei dawn lo a, a hma lampang ah ti hianin hei a hma lampang kha kan han chang a ti hian, a fiah tak mai khanin a hmuh theih a tui la lo thiang hi manga tiang ka thian te nen kan han thu a engine hin han start ta an tlan vang vang mai ni dumbur lek kha nuam em em mai hei a tui lo thiang hlim box sia vot tha box sia kholum nen phei kha chon nei me viau ni a kei phei chu hei a sunscreen vel lo keng lo nen khan ka ut vek a a nisa hianin vun kha lo che ve bawk sia ut dum rat mai ni o ho lampang phei chu a ni na chun lai zon kha dum tha du viau ani hei hian kan han kal chhuak tur hi kan phu toy mem mai a thian te pawh kan tih lang zuai zuai ang a ti khan kan tlan chhuak dawn kan ta kan tawlh chhuak dawn ai tir hei tawlh chhuak tur hian tin an bag phei vel a an kan he ta in an tlan chho dawn ni aw ni khan um an ti rebel rat rat an ti an khan in her kual khan kan tlan chhuak dawn a soile soinu vai ho hin chu hel theia a ke ni te han in za za vel ti chi lo ka ti ha chuan in ti ve pop pop lo kha chuan in kan chuan na tur a pawh hian kan chuang thei don lo chu bang chuan chu hel ve te kha ngai ni nam dang zing a hian in e mizo hi in thlasun hi kan penal tu ka nam dang hian in thlasun ti vel thei an lo nei vak lo le ngal chu bang chuan ti ngai chuan za lo thei te kha poi mo ve em em mai ni hemi kan kal tum hian in hemi lake hi chaka tang kan mu phei ka zo moi ka ti lut tu ka a Ha hip in ka sawi a ni mawi zia kha eng nge chak lam tang phei ka chhan a mawi lutuk a a hmun kan han thleng thla phei hi chu a tui hi khawih deuh char char ang kha nia kan han tlan chhuak tan ti hian in a sir tin mai hi hmuh tur eng nge thil thar hmuh tur kha ka hmu a kai phei chuan hmuh nawm khat em em mai a nature lo ngai lo ngai hlut nen nuam lo tih bawk nen phei ka chuan a nuam dangdai duh viau a ni aw kan han tlan chhuak a ti hian Hemi dumbur lei kan kal pah hianin thliar kar pakhat tlawh kha kan tum kha a nia chungah chuan hei lawngte pawh i hire kan ni a chungah chuanin kan tlan vang vang a la ngai a tianin ah kan kal hi a chawhnu lampang lek lek tawh darkarli kan tlan ka tih tawh kha a mah erawh chu hei darkarli tang pawh khanin kein kan la kal teuh teuh kha a ni a motor khan kan la kal leh bawk a tikhanin kan han thleng kha a ni a. ah hahthlak ve viau mai a ma ruah chu ah hmun nuam tak mai han kal hi chuanin mit te ah lo tlai bawk a a hmun in alo zir phei chuan kan hahdam sawng sawng tila kan sawi sual lo ang a hei tui te hi fim tha a a hmun a sira thlir kar awm zawng zawng te khi hmuh nawm duh em em mai thlir kar hi a awm fer fur hlawm atiang hei a karah khan luh kual kha a ngai a ah. Hetah hian khir kar pakhatah khan resort an siam a, kha kha Narkel Kun Shantia kha kha ka kal chak a, chumi chu kan pan a ni a, khami resort ah khanin tourist te leh khatiang camp out ang chi te kha mi tam tak an awm thin a, chu chu ka kal ve chak a, kan kal lampang pawh khanin kan sawi nasa a ni tah hianin hei tourist te chi hnam hrang hrang khan an lo kal khawm a ni, hei honeymoon te leh thianho in an lo kal chhuak a, Thiar kar hi nawm hmel thei em em mai a, sirah te hian in te an lo sa a, aah mit a tlei duh viau a ni aw, thiar kar tam tak kan tlan pel a, chhungkaw thenkhat phei chu ti hian thiar karah hian an lo awm a ti hian aah hun thenkhat laia min lo hmu fuh te hi chuan mi hi an lo bai bai ve lo lo zel a, aah hei tourist kan ni tih lo hria te hi chuanin an lawmawm ve duh viau a ni, tihian thiar kar tereuh te te hi kan tlan pel zel a. a tui lo thianghlim bawk nei hian mi ta tlai viau mai hemi a tlan chhung te hi rei reuh em em mai a ah ka sawi ta ang khanin ai a hmun te mawi a mi ta tlai a kan ning lo chu ni mai a amarawh chu a tlan chhung a panna kawng khami ah narkal kunj kha a panna lai tak hi chu a rei ve ang reng a ni heti hian sangha lo khawi te pawh kha hnung lamah tah hian narsary te an lo dah tih hianin ah-- Sangha lo vulh lo khawi te khan awm a ni umm. Takhan man tur khan an lo ti a hei hmaah hian thu vah maia ni a sa a kan ut tha duh viau a ni. Amar chu ahh kan haw lampang phei ka chu chawhnu lam her a ni tawh a. A video ka lo la ti lang tura han ngai la. Chuanin khami resort Narker Kunj resort kan han thlen khanin a hmun khala fan te kan duh leh bawk si a, eitur te ka han order a, amah rawh chu resort a an restaurant pakhat lian awm chhun kha chu vegetarian deuh vek kha an lo ni bawk se chungah chuanin veg lo ang khi local local nge. Ahh tea stall ang chi ang kha aw kha tiang ah khan in kan chawl zawk daih ni aw ahh kan thlen khan in ri lo tan ve hman tawh a ehh ta vai chhang kan vel ei mai mai ah kha chuan in kan ti a ahh in kak ril tan in a hmun ah kan ei loh loh dawn nia kan ti a khan in umm resort ah khan in local ho local ho kan tih ang aw a hmun a. Mi hrang hrang kal khawm ten a tea stall an lo siam ang chi te te ho kha kan in zawk a ni aw an restaurant ah kha chuanin ei dawn ila veg vek kha lo ni bawk sia veg resort a ni chu aw veg restaurant ang kha ni deuh zel mai bawk sia chuvang chuanin a bula an sangha kan tih vel te leh chaw te kan vei a mahse rawh chu tui em em lem lo chuanin a cheng ai ta hi an hmel tha lo hlawm em em mai a. India ram a bik takin North East ka fan tawhnaah chuanin Tripura mi leh sa ho hi an la hmel chhe ber ang ka ti a. A hmel tha hi hmuh tur hi an vang ka ti em em mai ka cham chhung pawh khanin hei ram dangah chuan North East ah pawh nise Shillong te leh a hrang hrang te pawh hmel tha deuh deuh hi hmuh tur hi an tam lai hianin. Tripura hian hmeltha hian tam lo khawp mai umm a ram ang zawng pawn an hmeltha lo ka tih ni chu ka mitah chuan umm ah ka kha chu ka thlir dan ania in lo hre thiam dawn ni awh ah an vun rawng leh an hmel khu a tha lo hlawm ve a Bangladesh ho nen hian Bangladeshi kan tih ho nen khuan in chawhpawlh nasa lukhum vang te pawh hun ni maithei a ni. Hmeltha hmuh tur an tam lo khawp mai. Kan tlan chhung hi rei mah mak lo dah rei deuh hlek a video te pawh hi a entûr tan pawh an inawm te pawh a chang ve thei a, hei chu ka lo tih sual a nia rei deuh mah mah a ni. Chuanin ama erawh chu hetiang hmu duh tan kha chuan in lo en ve mai mai ulaki a bula kuhva kung te coconut kung tih te lawng leng kan bula rawn tlan ang chi te pawh hei hmuh tur a awm a. mi chu tlai deuh khawp mai a ah video hi ka la deuh char char a ni deuh tawp mai a ka duai chuanin video hian ka dah thui deuh mah mah a result lai ang kha ka rin ah ka duang khanin ka lo la tam lo leh nghal a kha kha chu ka tih suah hei kan han thleng a tent tourism ina an lungphun te kan han hmu a an hei-- Hmun hi lo nuam em em e, saw saw ti lai sawn restaurant ang kha a ni a, ama erawh chu ka sawi ta ang khan in veg deuh vek a ni a, vegetarian ho tana siam deuh vek a nih vang khan ka han ei lo a, lo tlawh tun ta mah hei umm heng ho te hi cabin ang te hi a book thei a, lo book khan tam khawp mai a, nupa a lo riak ang chi te chuanin heti lam water sports a, lo ti ho kha an lo thleng hnem em em mai a, khang ho kha Ahh heti lai hmunah hi chuanin an riak deuh tlangpui a ni, honeymoon hmanga thian ho a lo ten deuh ang chi te pawh khan a awm a, hei ho hi ahh hei kan hmuh theih ang hi a ni hmel a, kan han fang kual zuai zuai ang a umm a hmun vel hi an chei mawi ang reng a, thliar kar pakhat a nia lian lutuk chu ni lo nangin a chhungah hian leng tha viau a ni khi, a ang kan let leh a khi ka sawi ta ang khan khi tlai khi. Heti lai mi khi an restaurant chu nia ahh veg restaurant chu aw chhuah pawh ka lut ta lem lo a ni a chhan chu kan duh zawng kha sa te lo nih vel avang khanin sa vel ei kha hlawk zawk ang tia kan ei a veg te pawh kha lo to viau mai thei a ka hre lo a kan zawt lo law law tawp a ni rilṭan tawh nen veg ei kha chu chak awm teh chiam lo kan ti a ngei tihian a hmun vel hi chu ka han la kual zawih zawih a a nuam em em mai a ahh ti hian hei ahh. Tuipui hianin enge a hual kual ti mai ang tikhan a nia tihianin hmun zawl tha tak mai chungah hian awm a resort tan pawh hian hei a awm ngawih ngawih ang kha nia a chhung a island hi nuam thin hla thiar kar te hi nuam em em mai a a chhunga thing awm zawng zawng te nen hianin ahh chhungkua han riah leh ahh nupui han nei a han riah vel nan chuan a rem viau mai a hei tent ho dang hian lo tam viau mai a tent hi haw theih a tihianin. Thian ho te pawh an lo tent a, an lo tent out a tikhan lo thu khawm a chaw te an lo ei a then te phei chuan tikhan aah hun nuam tak mai khan lo hmang a ni. Hei hmung a heng ho hi buk ho a ni hei saw thian ho ten aah an lo ei a tikhanin an lo awm fir fer hlawm a. Hei ti hian kan han thleng a, kan han awm thaw veng kual a, kan haw na tur lampang kha ngaihtuah leh kha, ngaihtuah leh nghal kha ngai hei thian ho in kan han en vel a khu, kei pawh ka lan khu, heti ho kan thian pali te khuan kha han en kual vel a ti khan kan haw leh na lai tur te kan han ngaihtuah leh nghal zung zung a, chhan chu ah haw leh na tur pawh kha inchuh leh kha ngai dawn a, chuvang chuan in ah mi tih hma deuh hlek khan kan va buk fel a, hei tiang vel hi an hun hman na nia ten hei kan tlan let leh a ah tui te khan min per nasa ve ang reng ka huh hluam mai a haw lam pang phei ka chu nuam ka lo ti bawk nen khan a vawt kha ka ti deuh tawh a ah eng nge haw lam pang hi chu lum kha ka ti tawh lo nasa a ni umm boruak vawt khan min hner tawh a chuang chuan in ah haw lam pang hi chu ri deuh dar dar tawh kaimah kha awm na vawt kha ka ti tawh a ka hnawm deuh bawk sia. umm hei eng kan haw a brightness te kan pe deuh hlek a a chhan chu thim lutuk chuan hmuh nuam dawn lo a ka ti a an han tlan pel leh a ni thliar kar te kha umm hei tlai lamah hianin sangha lian lo deng sangha malo man te pawh kha-- Hmuh tur khan awm zel bawk a tlai lampang chawhnu lampang hianin man a awl deuh mi chu ka ti a, hei kan haw kawngah khanin he waterfall hi a lo awm a, hei hi a siam chawp waterfall kha a lo ni a, lian tha viau mai a waterfall siam chawp lian lutuk mai kan kal tlang a, a phuan nasa luka var hian a var vek a khi, a hmuhnawm duh khawp mai khu. Umm hei hi an siam chawp waterfall lian lutuk mai a ni a tourist te hian ni tih hian in thla an lo lak pui chuai chuai a ni umm thlir tute zawai chungah ka lawm e.